Croeso i Gareth Williams! Shwmae, croeso ato ni. Yy, dy dîm di Spurs, di'n neud yn dda ddoe? Do, yy, ennill tair gol i un yn byn Blackburn Rovers. Felly ti'n hapus? O bob gêm yn bwysig yn rwan diwedd tymor, felly fi'n hapus iawn, do. Ocê ta, newn ni symud ymlan. Yy, fel cefnogwr Caerdydd, dydw i ddim yn hapus ar hyn o bryd. Yy, ma'r clwb di ca'l hyd at yy y bumed o fai. i feddwl am sut i dalu y bil treth. Be, beth yn union sydd wedi digwydd fan hyn? Yy, beth sydd wedi digwydd ydi, mae gin Gaerdydd bil treth yn dyddio yn ôl dipyn go lew o amser rwan. Fel ti'n gweld, mae wedi ma- ma 'di cyrraedd 1.9 miliwn, maen nhw'n hmm. arna i'r dyn treth, yeah. sydd yn broblem mawr i'r clwb. Dydy'r arian ddim yna i dalu. Yy, Be sy'n ffodus, maen nhw'n cael tan mai'r pumed i dalu'r pres ma'n ôl. Ond yn amlwg, yy, mae rhaid nhw hel y pres yma mewn... Yr unig ffordd allan nhw hel y pres ydyw werthu tir o gwmpas y stadiwm. Yeah. Y gobaith ydy y gallen nhw wneud trosglwyddiad yna mewn amser a fe gallen nhw neu gael yr arian i fewn i dalu'r dyn treth. Ydy hynna'n orfod? Falle bod pobl fel Ledley a Matthews yn mynd i fynd i glwb mawr? Yn amlwg, allen nhw ddim gwerthu Ledley na Matthews cyn y ffenestr trosglwyddo ailagor, felly, ond mae yn edrych yn anorfod i'r ddau un gadael. Dwi'n gweld bod Stoke wedi dangos diddordeb yn Ledley yn y gorffennol ac Man United wedi gwneud

Rhy dda erbyn hyn? Wel, fel ddangosodd Man United yn Aston Villa, doedden nhw ddim ar eu gorau, ond wnaethon nhw dal lwyddo i ennill y gwpan. Yy, mae ffom Man United ar hyn o bryd yn wefreiddiol, yy, maen nhw'n edrych yn ddi-egluro ar hyn o bryd. Wayne Rooney yn braf yn un o chwaraewyr gorau, gorau'r byd ar hyn o bryd. Yeah. Felly, mae, mae Man United edrych yn eitha di-egluro ar y funud, yy, a maen nhw'n edrych yn dda. Um, a wnaethon nhw, wnaethon nhw giro AC Milan yn hawdd yr wythnos yma, fyd? Do, mi Nath Fulham yn colli yn erbyn Juventus do. Do, Fulham golli erbyn Juventus do, ond yy nath Man United fool AC Milan deu gwir, ac sy'n gallu bod yn mwy na phedair i fod yn onest, o'n i'n meddwl bod nhw'n chwarae'n wych. Yym, felly ie, Rooney ar dân, mae 'di cael ei cymaru gyda, t'mod, Messi a Ronaldo ar hyn o bryd, ar yr un lefel, so ti yn cytuno, ie? Ar hyn o bryd, byswn, 'swn i yn cytuno, ma' Rooney 'di bod yn fwy wreiddiol hyd yn hyn, ag yy Os mae'n os mae'n parhau fel hyn, uh, eich fi'n creu gyda'r Johns yn gwpan y byd, eich? Uff, rhaid.
Um, ydy United am gipio'r teitl, sy'n ti'n gweud? Um, mae Chelsea ar y brig ar hyn y bryd, fel ti'n gweld, ond, ond uh, wel, mae Arsenal yn dechrau dda hefyd, ond uh, os mae Man U yn para fel maen nhw ar hyn y bryd, dwi'n gwneud nhw'n cipio'r teitl yn y pedwerydd to. Fulham gyda targedu ei hun, wrth gwrs, i, i, tod, i barhau yn Ewrop mm -hmm. blwyddyn nesaf fyd, felly Ti, ti mond yn gweld United yn ennill, ie? Dwi mond yn gweld Man United yn ennill yn y bryd, ie. 'Na ni te. Um, felly, uh, y sgôr? Uh, os mae Fulham yn rhaid tîm cryfa allan, dwi'n gweld Fulham yn cipio gem gyfartal, un gol yr un. Ah, achos dyw Fulham ddim yn ildio lot o goliau? Ddim yn ildio lot o goliau na, ac dyn, os mae Hangland yn chwarae fel mae'n gallu, dwi'n gweld Fulham yn mynd yna a cipio pwynt o bosib. Dim ond tair mae'n naw cyn Juventus. Hollol. Uh, mae rhaid ni symud ymlaen nawr. Um, Rafa, Drian. A Lerpwl. Pwy sy'n chwerthin? Tudur yr Evertonian yn chwerthin fan'na. Yym, fydd y gŵr yma dal yn Anfield dros yr haf? Wel, ma'r stori 'ma wedi dragio a dragio, do. Yym, fydd o dal yn Anfield? Yn ôl y papura' bore 'ma, bydd o'n cerdded allan ar ddiwedd y tymor. Ie? Ie. Yy, ma' 'na ma' 'na ŵr busnes o o New York wedi neud cynnig o un... Wel, ma'n biliwnydd, wedi neud cynnig am Lerpwl. Felly, os mae hyn yn dod yn wir, bosib fydd Benitez yn cyrraedd, ac yn bersonol, dyna fysa'r peth gorau, dwi'n meddwl, mae Benitez wedi cyrraedd diwedd ei chwibio. Ond mae pawb arall moyn i Benitez ei aros yn y Wel, swn i'n gwybod Benitez yn aros, de, ond 'na fo.
Reit te, pob lwc i Benitez am weddill tymor.